Ka i nge lacen, olokke dong lwonge ni Injinia Olanya Olenge, weng gire nyinge. An angeyo wun aryo ni weng, an abedo kinwu wun aryo ni weng. Lok ma wanywako i kinwa kare mukato angec weng pud tye bota, tye botwu bene. Amito miyo tam bot Winnie Okidi Gin ki injinia olanya olenge. Acholi leb injinia olanya olenge, an pe angeyo kit okwano kwede, kit onongo kwede rwomme me injinia. Kit onongo kwede karatacce an pe angeyo, bene pe amito adony iye. Wun jo mungeyo, wun wungeyo. Injinia olac olenge, en aye dano ma yam obino bota kun lega ka wubola wumaca an awaco ni jo ma tye ka lweny i koma egini weng. Dano ma kong gibino bota ma nongo an pe acito botgi, gin aye gibino bota, ci giwaco ni, Jal, wamari mada, gin ma kuman ma in itimo kuman kuman yomo iwa, waromo tic kacel mak ma ikoyo-ni. Joni igi nyo weng ma gitye adane, dano ma gin aye bino bota ni amito ni watim kuman kuman, wamito ni watim kuman, wamito wati kwedi dano mari, bene in wa igang dano mari ma amope lani, kano waromo bedo wunu kacel watimo jami ma kuman. An aye-o. Dong ka an aye, wacako bedo kwedgi. I nge lacen ka an acako neno kit dano pe rwacce ki kit ma gubino kwede, an bene dong atii ki wiya, acako distancing myself from them. Pien dano ka dong iniango ni pe tye genuine i style-le moni, dong omyero i withdraw i ngo ki botgi. Dong jo ni eni pe dong giye ni an awekgio. Kun nongo dong an aneno citailgi moni dong pe tye ber, dong gin pe ye dok bedo ya okeny pe obibii, gin imino obwicegi. Ma dong tika dong in dong ibedo laremi ngat mo dong pe kiye a-ni, kun nongo in ineno ni there is some risk i bedo ki ngat moni enoni. La, olanyo olenge, nino ca an atittiwu ni, Tony olanyo olenge, General olanyo olenge, Engineer olanyo olenge. Yam gutimo approaching an macalo lutino gudo University. Pien an onongo atye ladit wi People Power i Northern Uganda. Gin onongo pe ki People Power.

So an onongo eka adwogo ki kulu, ci abicwadi. But eno onongo an adwogo ki kulu-ni, nongo dong wino kidi tye o bot Bobi Wine. Meaning ni, nen calo oyenyo connection moni ma an aa me cito gang-nyu, odonyo woko dong. An dong awaci well and good, watiyu, wati dong kacel. Olanyo lenge, Tony, obibino ki team pa awobe ma ngat acel nyinge Otim.

Laker otim olanya odenge General ki jal ma obicung me bedo gil President me Gulu University Nyeri cani kono obedo Musoga, kono obedo Muganda, kono obedo Nyankole an pe angeyo kaka ne but nongo obedo Larok ma obedo ka cung dong gin target pa olanya gi gubino bota. Wek gin i joining an nongo wabed macalo People Power Northern Uganda wek kato kwir obed yot ki kandidet ma mege ma onongo lanyagi tye ka fronting. Ento an bene ajologi ma kun but wiya awacca ni lutino University mitte i struggle ma ka mekwa eni pien pe itwero donyo i struggle ma nongo in ipeke.

ma lwonge ni straight macin, straight macin ogona cim ki Makerere University kun en bene communicating the same message ma wacca ni amaro ngo ma itye ka timo ne dok amari ma ango pe lare how best can we arrange and work together. Akubbe ki stretch macin, good enough olanya, general bene ngeye. Walwongo stretch macin, stretch macin bino gudo, warwatte wacako timo cem wa kacel. Gin aye pe gu recruiting an ento an aye a recruiting gin i people power. Later, aye lamoo i koma, politicians ma i kulu giyubbe, ludito mony wa ki politicians mukene giyubbe pien gin pol kare gineno ni ka bulu mo tye ka pute ma tek tek i politics ma lwak tye ka marone. Nongo weko gin idoko unpopular. Politicians dong gibedo piny ki ludito mony mukene dong gi plane ni otim omyero ki mak ki go matek ka to ta yubbe gi atum kakare gi goyo wa gi pwodi wa an ki pwoda matek rwomo bedo ki wangu kenyo neno. Wan lutino egini awobe ni people power gulu university ki an ki nga gi me makete bene tye i kinwa goyo wa waketo an adong ki rep lutino ni dong ringo bino kora ka ma kikana iye ki cwala layibi ki treating an tung i kor gar layibi kenyo ngwec ki bedo ka treating an i geto geto general olanyo lenge acako neno kite i kare eno ma dong an wiya ki goyo lero general olanyo lenge A ki i tong bino ka ka ma an kigwoko iye an i i aloko lum, i yo aloko lum ka ma an akanne iye pud pi tutunu. Olanya lenge bino kunnu, bedo ka mako vidiona, keto an loko laib, nongo an abedo atye i ngete. Tika dong gudonyo dong i ot bota nongo kitye ka keto an laib. Wek jo ma woko onen kondicon ma an atye iye, wek jo ma cwako opposition ki woko gu-sympathizing kedwa gucwal kony. Acako neno kit dano, kit dano pe kanne. Olanya dong tiyo ki opportunity ma an koma tye malit-ti. Olanya cako coko cente ki bot dano ki woko, cente ma kicwalo ni okony. An, olaca ki dong gitiyo ki gin ma gingeyo, an atye ki aca. Ringe manok teko o i nget atap nongo bino ki cim, mako vidiona, mako cadda, en bene nongo tye i kinwa ki ngogi, cwale woko ni tye ka yenyo yone pire kene, cente dong bino cito bot olaca olenge iye. Straight macin is a very honest youth, straight macin, very honest. ma bene to some extent stretch my sin iye pe obedo yom, ni, Pingo kitye ka tic ki cal pa Bosmith me yenyo cente, ento centene pe o bot Bosmith? Stretch my sin bene odaa at one point. Ci wabedo at one ki Olanya gen kumeno, dong acako neno side pa Olanya ni Olanya tye ka tiyo cente i koma, i kom twona, i kom rem ma tye i wiya. En remo me wiya ni. Olanya kong otingo cente ki ret ma i wiya, olanya bene onongo connections ki ret ma i wiya pien en bwaco bot jo ni en ecok keda tutwal. Dong i nge lacen, olanya cito cako coyone ni gin ma i wiya ni pe remo, obedo tomato sauce. Pien onongo dong oniango ni an dong pe atye miti kikwala anymore. Lutino anupi gukwala, gutiyo ginyiya, wa ma lulokane, gimako calla, gitimo wanggi, gicito kwede woko kwi jo ma woko miyo cente ni boss me citima rac, pien gin giwaco ni lalub kor Bobi Wine kulu, second to Bobi Wine, second in command obito woko ka pe gikonye. Dano ocwalo cente, jo ma gucwalo cente gingeyo. Ki tungcel, kibedo ka yeta ni an abedo ka camo cente pa Nup, kun en gin joni eni aye gubedo ka coko cente ki bot lwak ni gikelo me gwoko an. Cente pe oo bota, pien an latwo gire ma ka dong gipyela abutu, nongo dong pud abutu, infact nongo kigoyo tung kany ka dong aketo kuman dong. Dong pe patwero diri en i ngoma dok ma gire en timmere ka coko cente ma lok alok guoo ki rum ma ka mako cal wa eno watye Kampala i loc kare nongo kitye ka kigura ki ngete mako cal keto ne kikwedo kwede Facebook ki ngo social media me tiyo cente gutiyo cente ki remo na an atimo gi kica in dong itiyo cente ki remo na atimo gi kica cwinya ocwer inge lacen ma cen oro lanya olenge. ki Kampala kany, Jane Ololanya Lenge, gin ki obote Harrison, the late Captain Harrison Obote Olanya gin obote gubedo piny, an atye kenyo kipenya ngo ma omyero an awaci wek kico, wek kinen yo me konyo an kicwala acicang. Kit macalo gamente aye gugoyo wiya ni. Opote tye i gamente, ci akubbe ki wat wek gamente ocang an, pien ka an ato woko, aculo pi kwero gamente me twala. That was tamgi. An aye wa ayega pe, an koma lit ka ngat mo twero konya acang, acang. Ki tung kuca lutino onub tye ameda mere gicoko cen i koma, pe o bota. So macalo latwo, condition tye matek, aye wa dok obote ka gini romo konya wek acang bany pe, wiya tye ka topo. I nge lacen en coc higini weng, Ulanya Lene General tingo coc-ci ma en aye ocoyo gin ki obote ni me yenyo yo me konyo an. Ulanya ringo cito kede ka yenyo pocicon bot Bobi Wine ni i nino ca i nino ca wan owaci ni Boswig pe jami kong dong inene.

Olaya dok otingo jami ma en aye otayo i piny gin ki obote, ci dong gukelo an ni aket cinga keken, wek enong yo me tic oteng an. Olaya cito tingo gin ma en aye ocoyo-ni, cwale o bot Bobi Wine, cwale o bot jo me Nup, arye adek dong wun wuneno i social media, Bosmic Laming, wiya pe peya ocang ma, Olaya dong onongo position-nu, nongo otamo ni cente tye i Nup matek. Gin ma lutino acoli luwotwa pol kare girune iye, gin tamo ni pocicon moni nongo calo cene tye iye myero kicit kibalo pe obed pa otim obed megi. Kare ma dong olac aye ocito realize ni cene mo me adi me adi bene pe, i nge lacen bene nup bene tye ka timo accusing olanya ni olanya okwalo kono milion adi ocito owilo ki ngom. Jo ma migi ber gin odi kwalo lum, odi wilo ngom kicel pa lum. Ka wan a watiyo pi lum, kimiyo alip miya abic ni myero waci cange kwede, cel pa lum omaro camo tye, kimiyo alip miya abic ni an ki in olanya ki jo mukene wabedo dong Kampala cene dong okonywa transport ki cene dong okonywa treatment alip miya abic. I kare ma dong wuneno ni cente pe nup ada, nup kitiyo ki dano atiya, nup mere luticce dano pe gimiyo cente bobi wany ce nwang te ongera ma bong. Ma dong ikwanyo alip miya abic bulu ma wabino kwede ki kulu dwong ata, otel wabedo iye cabit acel Wiya tye marac Bobi Wine omiyo alip miya abic ni myero okonywa me transport dok Gulu, okonywa me ot yat ki okonywa me culo otel. Still an ma latwo ni dok aduku acito akwanyo cente ma ka mega calo iwaci an aye won People Power akwanyo cente ma ka mega aculo otel na weng. Ayenyo mutoka me dwoko awobe gang, ki ayenyo cen mo ma lok lok dok ma dano bedo kwedgi i komgi me airtime. Aculo wa pi jami mutimme eni weng. But surprisingly, the following week, olanyo alenga dong tye ka yabba i social media. Okubbe o ki jo mukene o weng dong, activists mogo ki nga dong gitye ka yero an. Ci olanyo oyerra ka i cwinye. ma olokke oling kenyo pe otero cabit angwen as in dwe acel pe otero dwe acel aneno olanye olenge dok olenge aye otii wa i NRM kora kaka ma an adok iye eka abedo kunu pe twero bedo kene myero ibed ki dano wek ikwal dano ebin ingete wek ikwali aryo adek olanye atii wa i NRM pud oa ka yito team aye pi power coro mony i kome i social media.

Owaco ni, En gin ki otema gin pe winye, en pe mito tema, leb to nato wa, en pe mito to dwong, leb to nato. Nongo tye ka bita an atye kit gumba, kwir dong okato woko, kitye ka bita wek kineka woko, wek ki silencing evidences ma tye, nongo jami mapol dong otimme. An abino wa gudo, ento pe arwate gulanya, atyeko weyo lanyo koma, aweyo lanyo koma, aloko ma dok aneko cim mao, aloko ma dok aneko cim mao, gulanya gitye ka tracking an me amaka, me aneka. Atye ki evidence ma nyuto dwan olanya kit otemo tricking ki an ni mito cwalo bot, olanya tricking an, olanya general olanya lenge, tricking an ni. Kimito cwalle bot ladit lobo, omyero acit wek kikwany korona ma mega, kimito pimo korona man. Wa o gudowa ni Steven my driver, awaco bot Steven awaco ni two mutoka cwalle o gang Janet Prisca, pe par kita an awoto kede dong. Aringo acito ao i pagoda bot odoc, olanya gitye kunu. olanyagi tye ka waco ni an dong gin gitye ka lwongo daktar. Acholi kong owiny kit ma olanyere otemo tera kwede me aneka ni gin gitye ka lwongo daktar, daktar tye ka bino i pagoda wek obin orot uma kwany korona. An wa ayelo aye pe daktar obino oyo nge dakika adi olanya wa gitu dong wa bedo kicako kelo kongo ni an amarra an wa an atye ka mwinyo yat malaria an pe abimato kongo.

Bot dokita ma tye i obina i lacoga ca, cito kipimo korona, kicwalo wa acumani, kiwaco ni dugu nge nino kor adek angwen. Ma dong adwogo i taun, olanya gini ni wot kicito ka pimo korona, an awaco ni korona pe kipimo ki pa gode adada, korona korona in dok i inviting daktar dok i pa gode ni obin, wun wumito pimo an ni ngo? Ci dong awaco i kine wai, 'An dong pe abedo lapolo ba, an pe abedo lapolo ma wun wubito ci wucito wurwako gin ma wun wungeyo i ume-ni. An kur daa dong cako aye kenyo pingo an awaco ni an pe abipimme ki pa goda. Ot yat tye ka car, laco tye ka car, odi pene, gudi odi pene tye ka car. In miti an kipim koronana ki i pa goda? Aa! Olanya! Acodi an bene ayelle ba ki wene, an dong kor dong ape wa con. Mono dong medde ameda. Odanya gutemo bita kwe gitemo tracking an kwe ma amaka an alwiyo. An atye ki recordings weng. I nino man abol i forum, forum oling ni tit pien ma an atye iwaci odanya in itemo neka an awera we dano bed ngo ngo ngo wuti man lok ata. Acoro evidence i forum ni ding dano oling cwic cwic cwic I still have those evidences.

Wun ki olanya ni politicians tye ka mito tic kedwu. Police Interpol giwaco bota tyen adek guwaco ni ka inongo cawa, ka inongo cawa wamito wamiyi ngec. Police Interpol. Wun tika wun wungeyo ni Interpol gin aye gubedo jo ma giwinyo communication pa dano weng me niang nga tye ka loko ngo, nga tye ka loko ngo. Wun ludito ni wutye ki cim gamu kwica, wugoyo mere cim ki i otwu, wutamo ni mung tye, mung pe, i wi lobo kany dong mung pe. Nying lamacimmi ki ngoni weng dwoni Police Interpol tye kwede. Acholi ma tye i diaspora, Acholi ma tye gang, Luo ma tye woko ki gang myero wunge ni mong weng tye i Interpol. Guwaco bota ka maleng. ni agwokke dok amedde ki gwokke, pien ludito ma kuman kuman kuman kuman communication-gi en yub me neno ni ki destroying in paka icito ingom. Ludite gi e, ludite gi e, ludite gi e. Ludite gi e, ludite gi e, ludite gi e. Lutelawa, ka ada wun wuye ni lok ma an alokone-ni twero timme, ni Police Interpol twero winyo communication pa wan kacel acel aye wi yamo, ka wuye ni timme through communication house. Ka wuye ni timme, ci myero wunge ni atye ka lobbiwu lok ada, ni wun tye ludito mukene ma ka wacwalo nyingwu, wacwalo nyingwu woko ki wacwalo communication-wu woko, wadiwu bibedo shocked, lutinowu bideno can forever, pien Acholi obikwero lutinowu ki familiwu weng yub ma wun wutye ka yubone i kom kaka. tutwali an, kadi kiuk woko famili wu bigak ma ngatu pe mito gi, lutino wu bigak ma wun wutimme calo wupe ki lutino wa wutimme calo wupe ki famili kadi ki uk mum wu woko plan mogo tye kwede ikoma through your phone meeting ma wutimo i cim police interpol tye kwede wiwu balle oo. Ka wutamo ni abwoliwu, wun wucak cito i Interpol wun ikomwu kong ka pe ocito wunongo communication. Co wun jo ma wutye ki cwiny macol wun wumedde, lok ada kibiukone ka maleng gwok ki uko ma peya oneko wutim nyo gwok ki uko ma dong oneko wutim wun wumedde. Ci Acholi biniang angagi mucako plan i nino mene, i nino dwe mene gitye ka timo ngo ki ngo. Police Interpol tiyo jami weng. Dok bibedo malit mada ka police ocako mako ludito pi yub me nek ma ludito goyo ki i cim mono omego kunu. Win Okidi ocito i Cibuli, Cibuli, Cibuli, wun olwongo ni Kibuli,

Oci. Ento, jo ma tye ka cwalo winyo kidi ka coyo kes pe obedo winyo kidi pire gucito ba jo ma tye ka cwalogi. En aye politicians madongo me i Acholi gitye ka mito ni winyo kidi ocaki. Ka winyo kidi ocako, gin ki Olanya Olenge Tony, Olanya Olenge Tony kikelo ki Gulu obino Kampala Ni olanya dong obigona cim ni emito rwate kweda, ci dong an abirwate ki olanya ma dong watye aboko lok-ki dong, olanya dong directing police obino gama agaga. Dong ka kigama, tyen gamente koni pe obiye pi an. Ka kigama, omyero kong irwenyo kweda, so police myero kiculgi-o maber. Ka kiculo police-o maber, Milion adek kit ma police mito ni ka kiculo police wa milion adek ci dong police gubi mako bene an amaka keken ci gi dyera i cing win okili gi ki olanya olenge gi ki dong politicians dongo ma gin tye ayo yub pi ci dong ki bi cito ki ruce kweda kuca ki ruce kweda kuca ena dong gamente wa ni wa mito ni ki releasing boss ni ki dong An nongo ki bi releasing an nongo dong gino moni ma ki mito timo ne i koma nongo ki timo, an dong abino abedo mere manok ci dong ata, lokke dong eno nongo ngat ma dong omyero ki blaming dong peke, nongo ki neno mere calo bot nongo oto ato ni kong inong yo mo me mako ne ki rwenyo kwede, this one is almost like a kidnap, tye ka planning kidnap. Irwenyo kweda? Ka irwenyo kweda ci kicito kitimo gin mo nongo yoryot ci kidwoka bene pe bene kiweko abut wa i police cell ka mo pe bene abute dong an dong adok muranga gin politicians dong guyubbe wa gingeyo ngo me atima ci an alegi wuwinyo maber gum maber wun wutye ki lutino wutye ki lutino wutye ki family. Wadiwu mukene tye woko, wadiwu mukene tye Africa. Wun wumedde kong. Wun wutamo ni dano dong tye i lobo kany dano ki pekeni. Wun wumedde. Gin ma amito wacone me bot bulu en aye bulu. Pingo Politician mito tic ki okidigi? Pien guniang ni Honourable Bosnick Otim pa Aryemo and Team, Bosnick and Team, gitye ki yub me loko tela come 2026 and I still stand on that ni tela i lobo acwadi wek kaka obed maber tela wang ma waloko kono ineko Team nyo pe ineko Team tela wang ma kiloko. Lubanga omedo wu gum. Araphoyo.